Grammy u miġjub lilkom b'xewqa t-tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Sur Brian, dalgħodu ġew tnej ifittxuk u wieħed minnhom qal li kien miegħek l-iskola. Galantuhom, eh? Eh, stenniek ftit u mbagħad wara li tajtu l-bukkett tal-fjuri, telaq jiġri 'l barra. U biex ngħidlek tant ħawwadni li nsejt inżommlu flus. Biex ħawdek dor?
U għax, għax ġie mal-boyfriend. Beda jgħidli li l-bukkett li ħa jixtri għall-boyfriend l-ieħor biex ta' xjaqa miżżewweġ milli stajt nifhem u jien naf. Kollox sew Doris. Tinkwetax. Kollox sew. Qed tara. X'ġara?
Ma tlekx jien li ġralu xi ħaġa. M'għadux kif qallek li ma ġralu xejn? U mur qum mir-raqda li għandek, ara vera ċċassat bil-beraq int. Ejja ħa nkomplu.
Iva, imma x'nista' nagħmel jien għid?
Irrid nadotta dan. Mandy.
Iwa dik l-unika tama li għandna dan, please! Taf x'qed tgħid?
Taħseb li dawn huma affarijiet ta' ċajtajt? Ma nafx, taqbad u tadotta tarbija ta' ħaddieħor, hekk qed tgħid. U wara kollox, l-ispiża jolja wisq ukoll. Din mhix xi ħaġa li tfaqqas u bajk hekk taqbad u tiġi, u wara kollox aħna ma naffordjawhiex laqqas. Ma jinteressanix mill-flus. Qed tara fejn jiġri moħħok int fil-flus? Dawk jiġu minn hemm u minn hawn. Forsi nsib li xi ħadd biex jgħinha. U tgħid ċuċati Mandy, xiex, ħa ssib lil xi ħadd tgħidlu isma' tini l-flus ħa nadotta tarbija? Jista' jkun hemm.
Xiex, x'inti tgħid? X'inti tgħid biha?
Hello Jean. M'iniex dieħel għax-xogħol illum. Ma nistax inkellmek bħalissa. Ciao. Ciao. Imma għaliex qed tagħmel hekk, għid? Għax int kattiva tiegħek innifsek għalhekk. Ma tofferr taqla' qalbi biex tieħu ħsieb saħħtek. B'min taħseb li qed titmejjel, qalbi? B'min? Meta ħa ddaħħalha f'rasek li saħħtek hija importanti l-ewwel santu ħaġa għalik? U għal ħadd iżjed. Iva ma mhux mirjed di mort għand it-tabib. Żgur, u ma ridniex niġu miegħek. Għandek rasek ibsa naqs iż-żonqor. Imma trattaba jkollok, taf. Issa trattaba jkollok. Ara, ejwa, zom, ejja bil-qeda, ejja ħana jgħidlek għalli, ejja. U tgħid mhux se nemnek, kemm se ddum titħaqqija. Fl-aħħar nitgħallem jien ta. Qed tara li x'ma ngħidlek xejn, qed tara x'pandemonju qlajt. Mela mur ara kemm hemm affarijiet iżjed li m'intix tgħidli. Ma rridx nisma'. Jekk trid tiġi, ejja. Ejwa stenna.
Din hi t-tifla tas-Sur Brian Cumulazzuelli.
Iva. Tafu s-Sur Brian? Le, ma nafux, qatt ma ltqajt miegħu. Ma nixtieq inkellmu fuq xi ħaġa. Mbagħad inkellmu darb'oħra. Nannu, ħu din l-artrat lilu 'l Doris. U issa mhux ġa ħadtek xi elf wieħed illum? Ara jiena wkoll kif spiċċajt. Sirt qisni l-fotografu tagħha. Tridx noħodulek jien?
Ok. Tul it-tbissima. Ara kemm ġejt sabiħa ħej! Tajjeb Jim. Hekk trid intux toqgħod tippoża r-ritratti. Taf għaliex tagħmel hekk din? Biex meta ommha mbagħad tiftħilha l-Facebook tpoġġihom kollha hemm. Imma l-mobile tiegħi isbaħ minn dak, ta? Eh, tgħid mhux hekk.
Tgħid mhux hekk xejn.
Tix neħdu ritratt ħa naraw.
Kollox sa.
Mela, aħna tnejn flimkien. Mela, tissima. Ara kemm ġi sabiħ, ara. Iva, vera kemm hu ċar. Hux, Wieħed hekk għandi bżonn għan. U issa jekk trid għid il-missierek mhux lili. Dak kien jonqos għal-lum, tara dak il-mobile, lesti, tħajred. It-tfal huma. Mbagħad għandi ħaġa jien, meta nara t-tfal daqshekk dħulin, insir bħalhom.

Bonġu. Bonġu, Sur Brian. Bonġu.
Intom kollox sew? Hawn ħadida, Brian. Għadu kif ċempilli Pawlu qalli li Sqallija kollox sew ukoll. Daddy! Hawn qalbi. Umm, qagħdet bela qalux. Mhux talli hi. Jaqaw.
Tajtu xi battikata lil nannu, eh? Jien? O le, x'battikata battikata. Imma llum ġie wieħed raġel u ta ftit tal-kunfidenza. U din dak li tkun qed tistenna xi tgħid? Eh, bilħaqq, u dan ir-raġel qal li jrid ikellmek fuq xi biċċa art li għandek inti. Art?
Ma fhimtux, dax, jiena ma nifhimx, imma qal li għandu jerġa' jiġi biex ikellmek. Tgħidx kemm kien jidher minn dan, ħa ngħidlek. U trid tarah jiċċaċċra mat-tifla.
Vera, veru tħubli. Isma', Sur Brian, jekk tkun tista' qdih għax veru jidher li hu raġel sew, miskin.
U kif kien dar-raġel, forsi nafu? Hu ma jafekx, qal. Eh, ifhimni.
Raġel ta' mezza età, liebes pulit, għandu xagħru ftit ħafif u jħobb iżommu twil fuq in-naħa ta' wara. Dak illi stajt ninnota jien fuqu.
Skużawni.
Pa!

ċitlu sant it-tabib u tajbux qed ħoss. U mbagħad immux.
Isma' ħax tgħidlek. Basta toqgħod teqra tu timli li rasi, ba tumur ħa teħlisa u serraħ rasek ġew jaħasra. U mhux dejjem inħossha.
Naħseb qed nifissa. Tant ili nisma' fuq dik u fuq l-oħra. U tisma' u tibqa' ma tridx tmur. Ara, agħmel appuntament. X'ħin niġi mix-xogħol immorru flimkien. X'jista', mhux jgħidlek ġejt għaxej? Għax kellna twelve euros. U hi u issa nara.
Forsi mbagħad naqbes qabża.
Imma hi miġjugħa? Le. almenu sa fejn naf jien, imma wkoll tgħid li mhux tagħti kasha u li mhux dejjem tħossha u li qed tiffissa. Imbagħad nidħol fil-kamra tal-banju għall-arjeda, ġieli, u nsibha tbagħbas u tteftef f'sidierha hemm biex tiċċekkja. Issa ġa għaddilha. Illum kif immur id-dar naqbad inkaxkarha miegħi għal agu. Ara, ħa nċempilna ħa nara mniċċ appuntament. U inti u s-sisti tagħha mmorru.
Fejn? Mhux għand it-tabib. Tgħidlix li għamilx appuntament ta' Iwa ġo, jaħasra r-ruħ minn għandek mejjed, ejja ħammur ruħ neħilsu għadar bal dejjem di, għax ma niflaħx nara kittef tifsidrek iktar. Mort. Mort? U ma titkellimx? Iwa, ejja nieklu l-ewwel. Inti kemm ilek li wasalt? Nilħaq ngħidlek. Imma donna int veru bla ditta. Taf kemm ninkwieta?
Okej, ma kollox sew. U iva, Qalli jekk nibqa' nħossha sa xahar ieħor nerġa' mmuru. Imma nvistak?
Mezz fi qed tħossik? Le, mhux għalhekk mort biex jinvistani, xkun. U għax dawn it-tobba ma nafx jien. L-ewwel jgħinulek li m'hemm xejn, mbagħad fl-aħħar jirriżulta li jkun hemm. Madonna Santissima jien dejjem l-istess, mela l-ewwel ġennintni biex immur nagħmel il-viżta u issa x'mod ħa toqgħod tiddubita? L-ewwel darba li tmur niġi miegħek. M'għandekx għalfejn, forsi ma nibqax inħossha ma jkollix għalfejn immur.

Stajt evitajtili di triq Brian. Jekk ammettajt int d-dinja ddur miegħi, sinjal li hekk għandu jkun u hekk għandu jsir. Il-familja m'għandhiex taqsam George.
Naf Brian, imma ma tantx tgħidli għażla. Xi kultant ikolli nagħmel dak li ma rridx. Taħseb illi kien gost u pjaċir tiegħi li noqgħod ninqala' u niġi l-ħanut?
Xi trid, Ġorġ?
M'intix se tiskuża ruħek. X'nagħmel?
Tiskuża ruħek tal-li qlajtni. Ma jien ma għamil xejn, ġejt għax rittint.
Għandek il-kazz tkompli tisfida? Ma tieqaf qatt tissorprendini. Għall-aħħar darba, Brian, ħa ngħidlek bħan-nies, għidli sorry sabiħ. Sorry Sur George. Sorry talli qlajtek għal xejn. Bravu.
Qed tara kemm tobdi meta trid, hekk għandu jkun. Dak li ngħidlek għandek tagħmlu mingħajr nejk. u kollox jimxi ħarir. Sa Brian, jien naf illi kultant titla' Sqallija biex iġġib ix-xogħol jew inkella ttella' xi ħbieb tiegħek. Id-darba għandi bżonnok titla' int waħdek għax għamilt kuntatt ġdid u nixtieqek tintaqa' miegħu. Issa sqallija wkoll. Ja Brian, m'għandix tkun problema għalik. Sqallija tlajt kemm il-darba. U skuża malajr ġibilha l-mara. Taf x'inhi l-problema, George? Taf ma' liema tip ta' nies qed iġġenni niltaqa' kull darba? Nies normali, Brian. Anzi int bil-ħanut tiltaqa' ma' kull tip ta' nies. Imma daw differenti, George. Daw anki nersaq lejhom jaqbadni l-bard. Eh, Brian, kull persuna għalik tista' tkun klijent jew klijenta prospettiva. Qatt m'għandek tiġġudika. U mbagħad int? Ma
tal-ħanut jaraw stramba x'qatt ma tlajt jien. Min li kun jagħtu? Le l-oħrajn. Ħelu l-kun jagħtu ta' gustajtu.
Is-soltu dejjem nibgħat il-lavranz għalija qatt ma mur jien. Brian, ara kif ħa toħroġ minna inti l-affari. Jien laqgħat kont counselor u laqqas beħsibni nkun għax kif jien

Kbira din id-dar. Mhux ħażin iva. Darba dni ġejt la unjien ta' mamra b'kollox Alla jbirek. U l-ispejjeż ma jaqtaw xejn Brian imma ta'. Nista' nimmaġina hux.
Aw Ing!
Aw ħanini kif int? La qegħdin hawn mhux ħażin hux. Dan Brian, ir-raġel tiegħi. Għandi pjaċir. Għandi pjaċir jien ukoll.
Issa nlaqgħakom ma' raġel tiegħi, eh? Jekk jiġi. Jekk jiġi, irid jiġi l-fundatur ewlieni mhux hekk. Ommi, Ingrid taf x'eċitament għandi. Ma nistax nemmen li wasalna sew, taf kemm ilna naħdmu.
Kollox jasal Sandra hux.
Ara liħor kif jagħmel, hekk għamel taf forsi għad-drink fuqi u nagħmel xi xogħol illejla. U ħallini Sandra, kif jien eċitat bħalissa isni tifel żgħir. Daqqas nista' nemmen li wasalna sew. Ejja ħa nlaqqek ma' waħda mill-volonterja tagħna, Ingrid. Għandi pjaċir.
Raġel tiegħi Ġorġ. Tant ieħor. U raġel tagħha Brian. Brian?
Insomma, ħelwin u jisset falux.
Hija l-iktar meta jaqbdu jagħtu f'xuxin.
U kum għandhom żmien qed li? Kbir għandha xar snin issa, u żejn ġandu seba, eh, Alla jbierek. Eh, jikbru.
Mhux sinjal tajjeb ta' dak biex inkun għatlek. Nikbru aħna magħhom ukoll. Tana diġa għandu 25, eh? Mela, fettillu jitlaq lem, hej, jitimur jistudja barra. X'qed jagħmel sabiħ mela? Applika għal scholarship u aċċettaw qed jistudja management l-Ingilterra. Hmm, mhux tajjeb jew?
Iva, ma tħossawx, filli jkunu madjulek il-ħin kollu, ma f'daqqa waħda jisparixxu. Ara xejn ma ngħidilkom, timent li għadhom żgħar, gawduhom u għożżuhom l-itfal. U se jibda Brian allura, x'tagħmel sabiħ int? Għax insejt ngħidlek dawk il-pjanti li hemm ġewwa rajthom. Iva, iva, rajt xi ħaġa minn taħt il-għajn. Xogħol Brian dak.
Sponsorjana xi pjanti u sa eventwalment se jtina xi fondi wkoll għax Brian għandu negozju tal-fjuri. Ma tlekx qabel ħarġet li minn moħħi għax ma tant kemm kollox ġara fl-aħħar minuta taf kif dal-ġen li kellna. U dispjaċini għatlu jien flok għatlu int Brian imma kif jien jiena knowing mija aħjar ngħidlek għax imbagħad ninsa. Ma jimpurtax.
Xi ngħidlek Brian, li emmilt fina diġa biżżejjed, aħseb wara li se tgħinna wkoll fil-fondi. Grazzi. Ta' xejn, Sur George. Sur George?
Iswar il-belt qegħdin Brian, ħallik mis-Sur George, ta' ejja. U kemm ilek bil-ħanut allura?
Inta ok, Brian? Eh, eh, iva, iva.
madwar għaxar snin issa. Eh, proset.
U jinteressaw bil-ġonna u hekk? Waj, ma, mhux ovvja Ġorġ. Ovvja, ovvja għaliex qalbi le mhux ovvja. Daqs kemm naf nies li għandhom biznis u li ma jkunx għal ħaddima tagħhom mhumiex kapaċi jmexxu. Ma skużi allura għalfej jiftħu l-ħanut. O, jew jirtuh ma' xi ħadd tal-familja jew inkella jiftħuh sempliċement biex jagħmlu l-flus. Ma Brian naqtaw bnidem ħabbriki. Il-ħanut dejjem pupilla jkun iridu. Ah, il-klijenti servizz tajjeb ikunu jridu u kważi kważi illum il-ġurnata li tihom servizz tajjeb mhuwiex biżejjed. Titkun lest li tihom aktar. Akkost li tissallab int. Skużawni kemm imur daqsxejn sal-batru.
Ara Sur Brian, ċabek law, Sur Brian. Skużani, ma ma nafekx.
Eh, skużani jinti tfixkiltek maħattijħor.

Xej.
Xej.
Ok.
Isek drajtu li sur George Hughes.
Flima sens.
Drajtu.
Ifem, illi naħdem hemm sena issa.
Tidher tibżax. X'qed tipprova tgħid dan, ħatoqgħod kollox nofs kliem. Għamilt mistoqsija, jew laqas nistaqsi ma nista' issa. Mistoqsijiet fil-vojt, le, tistaqsinix. Imma dik it-tiċrita mhux fil-vojt kienet, eh?
X'qed tipprova tinsinwa?
Hu li drajtu lis-Sur George, drajtu.
Hija dan aqlaħħa, kompli, toqgħodx iddur mal-lewża. Sa fejn naf jien ċar daqs il-kristall kont.
Kollox sew Mandy. Hawn aħna George. U s-Sur Daniel. All right, George. Minn nieqas naf bħalissa. Għandi ħafna taħlit ta' emozzjonijiet, eċitat ħafna. Isni tifel żgħir sejjer l-iskola l-ewwel darba.
Tidru li għamiltu xogħol mhux ħażina.
Il-mara tiegħi kollox iħa titħsib, jien sempliċement nifferma ċekkijiet.
Kon ġenerus ħafna mill-lider, prosit. Jina qasna f'ma ngħix il-dak li jkun meta nista. Minn dejjem kont, minn du kont żgħir. Ġiet dejjem kont ngħid li nixtieq illi meta nikber insir sinjur, sinjurun kbir ħalli b'hekk inkun nista' ngħin lil ħaddieħor bil-karità. U ġiet hekk tajba mid-dehra.
Ngħidu ah, kif inhi. Hemm min għamel karità miegħi wkoll ta' nibdew minn di l-ewwel waħda. Mhux huwejja Ġorġ, mnalla tkun int għalija. Veru Daniel ta' Ġieli l-uffiċċju waħedha tmexxih daqs kemm inkun inħabbat b'meetings u x'naf jien.
Xogħol inkun qed nagħmel, George. Veru xogħolok tkun qed tagħmel, imma xogħolok tagħmlu sew, tagħmlu bil-qalb u mingħajr tqanżieħ. Daniel, għadek ma tafx kemm il-bniedem fortunat. Ibżali għalija, eh?
Ħalli fidi.

Ejjejja ħa mmorru nordu. U di x'logħba hi li qed tilgħab?
U f'tellifni nan. Jien?
Qatt biss missejtek? Kont kważi wasalt la fil-fajf. Fuq biss til-ħin li titla' fis-sodda wkoll. Ejja, ejjejja ħa mmorru nordu. Isa, u tuhomli daw, ta, in-nanna ġa daħlet. X'jgħidulhom daw?
Tablets. Tablets?
Tablets pilloli ta.
Tajba din nan. La mmur l-iskola ngħidilhom. Ejva, tidħaq minn nonnu int. Nannu.
Hawn.
Għidilna storja ta' La Pepu. Ta' żgur.
L-ewwel toqgħod tidħaq bija int, u mbagħad trini ngħidlek storja. U ejja.
Please.
Ollu sew, ngħidilkom storja. Imma issa jiena tal-La Pepu spiċċawli ta'. U ejja nann int qatt ma jispiċċawlek. Ivvintalna waħda. Qed nivvintalkom waħda? Tajjeb. Isma', dik tar-rota għattettilkom?
Le, ta. Tajjeb mela, ejjew fis-sodda u ngħidilkom.
Ġilina u Mendi lanqas nieqfu nieklu bl-istress li konna l-uffiċċju. Ma tantx konna ċans. Jien dak iċ-ċans dejjem insibu jkun xejn ikun. Hm, ħalli għalik, eh? Min qed jitkellem? Allura, xi kemm ilkom miżżewġin? Sentej u kemm? Sentejn, erba' xhur u ħmistax-il ġurnata. Lejsa ej, x'inhi organizzata, ara ma jfettillekx tinsa xi anniversarju sieħbi.
U intom kemm ilkom?
Għamilna ħames snin xi ġimgħa ilu. Eh, proset. Jgħaddi żmien. U kif?
Il-lanqas naf kif għaddew sentej minn fuqna. Hmm, din il-ġurnata t-tix laqqas li temmen kif għaddit. Kont ħammut bleċitament. Kulħadd teħres lejna, speċjalment fil-Knisja.
Waj, ma kemm se taġġibhom. Issa mhux daqt jibdew iħarsulek lejn mara n-nies. Tassu, la wara ma jħarsux lejja. Għalfej, mela se tagħmel xi makeover jew.
Le, għax pregnant. Eh, iva,
kienet qalt li mendi bil-ħaq, kont insejt, skużawni. Nawguralkom, it-tnejn li intom minn qalbi. Thanks.
Iġri jasal għandi seba' mitt sena issa. Nista' nimmaġina.
Diġà bdejna nixtru xi affarijiet bil-lest ara. Propjament xtrajna iktar milli biżżejjed, iżda rdettha li biex tagħti ftit ċans. Adaqqas tidher li kien għaliha ġa xtrat il-libsa tal-magħmudija. Kemm tħobb tgħaġġel Marielly. Kollox bil-mod ħaġa ħaġa, hux? Għax bl-eċitament nibda nixtri kull ma nara quddiem għajnejja. U mbagħad fuq l-isem, Għidilhom għax m'għindi lanqas temmini kemm niġġieldu. Għidli, għas il-Parlament ma jġildu daqsna? Ooh, għax dal-profs, jekk il-baby tkun girl irid isemmiha Ġaċinta. Naħseb se jitkellem il-Ministru. Ġid u ġid kbir. U dan il-ġid li qed nara quddiem għajnejja llum persważ li se jkun ta' impatt pożittiv għal dan il-pajjiż. Impatt pożittiv mhux biss għax ħa ngħinu s-single mothers li hawn fil-bżonn, imma għaliex ħa nrawmu kuxjenza u sa nbiddlu l-mentalità.
Mela darba minnhom, dal-imbierek Lapepu fettillu li ried jixtri rota. U x'taħsbu li għamel malli xtra? Mar dawra biha. Bravu!
Imma dan miskin għax da jsibhom ukoll ta! Kif ħareġ bir-rota Taqsam lil waħda mara xiħa bħal nanna. U tajjarha. U hemm tittara xi frattarija. Karozzi weqfin. Nies bdew jinġabru. Ġew il-pulizija. U anki ġiet l-ambulanza. U dritt għall-isptar. Ereħ xi ħossha. Onorevoli, bilkemm se ngħaddi minn dak il-bieb daqskemm neffaħtni. Niksu bl-għabra trid. Tagħha ċens.
Qatt daqs illum ma kont naf kemm tfisser il-kelma perseveranza. Bibien magħluqin sibna bosta tul dan il-vjaġġ. Biss missieri kien jgħidli, Jekk inti temmen f'xi ħaġa, webbes rasek u ibqa' miexi. U fil-fatt dik hi l-perseveranza. li twebbes rasek għal raġuni partikolari.
Int fimt xi ħaġa?
Jien dejjem hekk imxejt, u dan il-każ mhuwiex eċċezzjoni. Jien u l-maħbuba anġlu tiegħi, Sandra, erbaħna tellieqa, waħda wara l-oħra. Il-mazza. Tajta ħafna xogħol miskina. Imma jien dejjem ħassejt li milli għandi rrid nagħti. U kif qal tajjeb il-Ministru, din hija problema li ilha teżisti iżda li s-soċjetà dejjem titfaħħa taħt it-tapit. Mhux jien. Jien iddedikajt u lest li niddedika kemm hemm bżonn ħin u fondi biex is-single mothers ġenwini jingħataw l-għajnuna li tixirqilhom. Anke 'l quddiem lesti li nespandu u nagħmlu affarijiet oħra. Iżda nitilgħu tarġa tarġa, nimxu pass pass. Illum ninsabu hawn, grazzi għal mara tiegħi Sandra. Ma nistax ma nsemmix ukoll liż-żewġ segretarji tiegħi, Lorna u Mandy, li kienu Ta' spalla għalija tul dan iż-żmien kollu. Qed nara wkoll xi volontiera fostkom li qattajtu ħafna ħin għal din il-kawża ġusta. Qed nara l Bridget, hawn Kylie, u hemm Ingrid ukoll. U mhuwiex biżżejjed illi nirringrazzja biss il-volontiera, għaliex anki l-maħbubin tagħhom taw parti, parti siewja f'dan il-proġett. Qed nara quddiemi lil Brian Attard, li mhux biss il-mara tiegħu offriet il-ħin tagħha għal din il-kawża, issa anki hu ġentilment offra li jisponserjana b'dawn il-pjanti sbieħ li għandna mill-ħanut tiegħu. U mhux hekk biss, talli wkoll offra ġentilment illi jgħinna finanzjarjament. Brian Inti parti żgħira mill-katina tagħna, parti żgħira iżda utli u importanti ħafna. Grazzi Brian.
Allura damet l-isptar nan. Ta' żgur li damet. Kienet kisret saqajha u wiċċha kien ġie għaċ-ċomu Imma x'taħsbu li ġara meta din il-mara ħarġet mill-isptar? U mhux is-soltu nan, la Pepu spiċċa l-Qorti. Daqshekku, daqshekku, dalwaqt tibdew tivvintawhom intom l-istejjer tal-la Pepu. Mela isimgħu din. Malli l-la Pepu tfaċċa fil-Qorti u daħal il-Maġistrat fl-awla, għarrfu lil-la Pepu u qallu, La Peep, int erġajt ġejt quddiemi? Avukat għandek? Le, sinjur, jiena se niddefendi lili nnifsi. Ngħiduha. Alla ħares il-La Peep u kellu jtella' avukat kull darba li jitla' l-Qorti. Insomma, inti akkużat, qallu l-Maġistrat, illi tajjart 'il din il-mara. Iva, iva, iva, sur maġistrat, jista' jkun. U ksirtila saqajja? Jista' jkun, sur maġistrat. Meta inti kont għaddej fuq ir-rota. Eh, le, le, le, le, stenda xej waħda, sur maġistrat. Eh, naħseb illi għandek żball, ta? Eh, naħseb mhux jien kont, eh, għax jiena naħseb li innoċenti u nista' nitlaq lem. Xiġifieri, għallu il-maġistrat. Għaliex Jiena ma kontx għaddej fuq rota, imma jien kont għaddej fuq żewġ roti.
Fiona! Trin, bil-mod, taf x'qed tgħidni? Skużani, mhux għax ridt. Ma weġġajtx, hux? Isma', ħa. Ħa ngħidlek, Trin, m'għandix flus. Le, llum biex immur nixtri ħobża ma inta wara, Vera. Mhux se titħaq bija malajr, ta? Ejja mur u ħallini kwieta. Please, Vera l-ħobża. Kelli flus fuqi llum imma biex taxxaqa moħħi żurżieqa u l-but tal-qalziet imtaqqab. Dejjem ngħid ħa nħitu u dejjem ninsa. Mhux l-ewwel darba li smajtha din l-iskuża. Forsi vera skuża, imma llum vera biex immur nixtri ħobża. Issa mmur ma' ta' wara u nerġa' niġi biha.
Għandek 150, biżejjed. Biżejjed, mawx għalik.

Ara Manuel, ieqaf ftit għax se tispiċċa tweġġgħet, ha? Aqtagħha, ieqaf. U sebbi li qed tinkwiela. Jekk għandha xi ħaġa mmut qabelha ħa ngħidlek.
U inti għadha qas biss marret għat-test u diġà taf x'għandha, mela inti lħaqslok il-professur.
Issa dik mhux oħra Taf li t-tifla kienet taf bil-mammogram? Lili ma ġietx tgħid.
U fl-aħħar mill-aħħar mhux xorta kont sa ssir taf? Niddubita.
Kultant narahom qishom konfoffa waħda kontrija. Lili ma jgħiduli b'xejn. U ħa ngħidlek, jien bħalhom kont nagħmel dan ma kont ngħidlek xejn. Int ukoll? U dawn mhux b'ħażen jagħmlu, jaħasra, dawn għax jibżgħulek għal saħħtek għax jarawk tinkwieta. U iwa vera, imma int mhux taqsi taf kemm hawn għarfien fuq dawn l-affarijiet illum? Allura b'daqshekk.
Jien mhux l-ewwel darba li ħassejt u xi hawn jew u xi hawn, mhux xorta hawn għadni! Minn fommok l-Alla ġejn ja ħasra.
Issa llejla tara kif isserraħ rasek. Mat-tifla sejra hi. Ma jridunix magħhom lili, ħej! Allura b'daqshekk, forsi jridu jmorru jieħdu kafè flimkien għall-kwiet joqogħdu jitkellmu Fuq dawn l-affarijiet tan-nisa, dawn mhux hekk magħmulin? Ma toħodhiex bi kbira biex jagħmluha, u jien id-dar hemm nistenna qisni ruħ mitlufa.
Ħoj! Toħodhiex drawwa di ta'? U hija tħabilx rasek my friend tista' nħallsek darb'oħra. Aw, ħadd, tara kif xajta. Issa jekk ura qudiem narak. U le, di għalek tartar tissawx. Inti, jaqol ma ma tikx flus. U mela ma t-tinix, tal-pensjoni u hekk hux. Lura tħobbok mela? Iva, ta' kemm.
Meta mmur nara l-isptar ġieli tkun kalma u filli taqbad tgħajjat u twerżaq miegħi. Ikollhom jiġu n-nurses biex iżommuha. U hi jien imbagħad taqbiżli hekk, jien x'għala bibi l-aqwa li mmur għall-flus u tagħmel hi. Madri, ma naħsibx li sew hekk toħdilha l-flus. U x'tagħmel bihom hi Sabel hemm ġew? Allura l-flus li jkollok ma jservukx? U xi jservu jservu l-aktar bis-sigaretti, jtiru l-flus hux? Ahh, tpejjipx inti hu? Eh mela mhux hekk.
Issa niġi u ngħidlek tikolx lilek ta. Hi, ħa nikkoppa.
Biss kemm niekol jien l-iktar issa. U ejja Fiona, don't worry, be happy. Sma' l-ieħor, Happy? Iridu jħalluk happy l-ewwel in-nies, Drink. U inti Fiona qalbi jekk tħossok ħażin kemm taqbad u. U xiex?
U ejja come on Fiona, taf x'għandek tagħmel jekk tħossok down? Tgħidlix lili taf xi inġli jkollu jgħabb titnaqqbeż bid-dwejaq li jkolli? U x'nagħmel?

Ara minn hawn. Tajx qalbek minna donnok hux. U nkellimha biss, kont ta? Mela nisma' jkellmu xi nies. Ejja, drini nimxi bil-mod, ħalliha bi kwietha. Pwija u Cayman chillax, ara nisejjaħ.
M'għamillek xejn f'hawn hux. Xirrajnih għadna aħjar noħorġu nkellmuh. Le, le, don't worry Kri. Ta' dejjem, hawn ikun għar jiġri fit-toroq.
Jekk idejqek għidilna f'jum, u nċemplu l-pulizija. Kulħadd ra hawn issa, sa. Dan għajnuna għandu bżonn. X'nagħmlu aħna mmorru bil-mod?
Jien lilhom biss għandi ġinta. X'kont nagħmel mingħajr Ġewżefini jien meta mit missieri? Hi reġgħet tatni l-ħajja. U l-ebda professur ma kien jirnexxilu jfejjaqni ħanejlek. Għax meta tkun tħobb ta' vera jkollok ħajtek mimlija ġin. Imma dbati ġbin ta' dbati. Għax meta jaqbad jittanta ma tkun tista' twaqqfu b'xejn ħa ngħidlek. Fit-tajjeb u fil-ħażin. Dik il-wegħda m'għamilnihiex għal xejn Manwel meta żżewwiġna. Jien kollox lest nagħmel għall-familja Jean. Kollox. Imma dik il-ħaġa li nkun qed nistenna aħbar li ma nafx x'inhi, dik ma niflaħiex. Jgħidu li l-istennija tal-mewt hija għar mill-mewt innifis hux veru. U dik verità sakrosanta ħanejlek. Bħalissa, kull minuta qed nara eternità.
Nifmek, jew nipprova nifmek Manuel. Mekk hemm problema trid teffaċċja mhux toqgħod tinkwieta fuqha.
Dik iċ-ċuċata, Jean! M'hemm x'niffaċċja. Ma nafx x'inhi l-problema, x'lanqas it-tabib ma jrid jgħidli. Mur oqgħod aħlef bih u ġiblu rispett.
Issa t-tabib x'jrid jgħidlek? It-tabib idejh marbuta ma jistax jgħidlek li jrid. Imma issa meta jkollok kollox iswed fuq l-abjad, kun taf l-affarijiet kif huma. Il-possibilità li hemm xi ħaġa tqattagħni minn ġewwa qiegħda.
Il-ħajja mimlija possibilitajiet Manwel. Imma l-problemi irridu niġġildulhom bil-kuraġġ. Mhux noqogħdu nivvintawhom u noħolqu problemi oħra. Ma nafx.
Għajjejt naħseb. Ara ħanċempel it-tifla ħanarek kux kollu sewa l-lejla. U ħalliha, mela dik xi tifla żejra. Forsi qiegħda mal-boyfriend. U le dik ma ħabibitha tkun bħalissa. Hux ħabiba ħabiba, ara, isma' minni. Aqbad u mur imxi mixja ħa d-derri. U ejja ħa nkomplu ġin għax ħa nispiċċaw ma nlestu qatt. Monk mur imxi mixja u ħalli f'idejja hawnhekk, tinkwitax, mu. Mietet.
Mhux se ndum. Kajr tal-ġebla jew inqas. Kajr tal-ġebla jew inqas. Tarda ġebla jew imqar. Tagħmlux daqshekk storbju, please. Sa fejn naf jien għedtilkom biex ma tagħmlux storbju. Ħuduna għand in-nannu. Ħjar ħallejn jom għand ommi b'rajja ħasra. Dawk jindejqu hawn. Le hawn irridhom taħt għajnejja. Għalhom ħej ma mmurx iklu omlok. Jisna qatt ma ħallejn jom hemm ukoll. Ejja nkomplu għax daqt jiġu l-awdituri suppost. Iva, milli rajna kollox updated hawn s'issa. Profit and loss rajnieh?
Iva. U l-invoices?
Kollox okay.
Bilħaqq kont qed naħseb. Fil-forecast mhux se ssemmilhom li se tiftaħ Għawdex int? Le le, dik bejnietna, ma nitkellmu xejn fuqha. Sigrieta l-biċċa. Bħallikieku mhux qiegħed tikabbar il-business. Rrid nipprova, Ingrid, l-ewwel. Qabel ma nkun ċert, mhu se ngħid xejn ma' ħadd, hux? Issa ħallini ħa nilgħab Subway Surfers. Eh, fejn hu t-tablet tiegħi? Tgħidlix li tliftu Jace.

It-tablet inġibuh wara. Mhuwiex tifel żgħir, irid jitgħallem jistenna. Meta għandu għalfejn jistenna, jistenna iva, imma ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandu għalfejn jistenna għaliha lanqas. Hemm se joqgħod, u daqshekk. U ejja, Daddy, ħallieni mmur inġibu t-tablet. Ħallih imur għalih għax joqgħod jeqred. Inti ndaħalt!
U mhux veru toqgħod toħodli rasi kull darba! Ieqfu, biżżejjed!
Fejn se tkunu qegħdin, eh? Jekk tagħmlu hekk għand in-nannu, hawnhekk le, fhimtu?

U kieku stess fihom li tibqa' miegħu wara dak kollu li għamel? Isma', hu tilef ta' wara kollox. U taf x'jgħidu, li l-inbid isir ħall, mhux il-ħall isir inbid. Mhux int ġibthom hawn b'ragħaj. X'ridthom jagħmlu żewġt itfal hawnhekk, joqogħdu sehem żewġ suldati jew? M'għedtlekx jien biex nieħu ammonthom mil-lum. Imma forsi jien ridthom ikunu hawn.
Sinjura, tistgħu tidħlu.
X'minna li qed tagħmel żibel? Lejja ħasra konna nilagħbu bil-ballun. Nilagħab li kemm ta' tgħidx ħas wiċċek int. Le ma midlu xejn qasbis bissejtu. Ismani.
Inti qered kemm il-qaħbex trid ma tifa ħalli jekk witt fimt.
Sa fejna fielu jekk minix sejjer żball. Forsi qed nitfixkel, xi darba xi ħadd qalli li mhux ipokrita u ma jħallix kollox għaddej. Hemmhekk xogħol inkun, ma nistax inġor il-problemi tiegħi tad-dar. Jekk niftakar sew, fl-anniversarju tagħna tuli dal-klim, il-ħames anniversarju tagħna. Ara hemmhekk hemmhekk iva hemmhekk inġibuhom il-problemi. Ara lis-Sur Ġorġ. Nis-Sur Ġorġ nitbismulu. Grammi, Jimmy ġub lilkom b'xewqat tajba ta' SMS Insurance u Duracell.